Lwak me Acholi, Man latinwu marwa Francis Omoro ma kubedini tye labak dog i kaka Acholi. Atamo ni wan Acholi kubedini oduro ma okok i Puranga ma me rok omako latin Puranga, latin lamur Wan wapwoyo katti macalo kaka ka cung i kom puranga i ot me lamung me nenone ni kilubo kor me rok ma omako Dokta Ocora. Acholi, Gin acel marac ma tye ka timme i lobo Acholi en aye Acholi. ma kobedi ni eni dong pat ka cwali ma yam tye ni. Wa wan ma watye lutela i lobo acwali-ni, dong waneno lutela ma kobedi ni tye ka telo acwali, tye ka mino lworo i cwiny acwali matek adada. Kadi to malit kit man opoto, lutela lingo. Lutel Acholi ma omyero gubedo gucung ki Acholi liking i kare ma gubedo Acholi gitye ka waco ni roco paco tye ni lutela ni pe ye kati rik arika Acholi to malit ka otime kit man lutela ma waro yero gi me mo palament gin aye jingo cwiny gin aye jingo cwiny kaka Gin omyero gukette ki tam, tamgi i pocicongi me neno ni ngo ma otimme macalo member of parliament wigi kome abic me Acholi ka to malit ma kwako Uganda kulu. Omyero gin gukette macalo wigi kome abic gin gukette ki dwongi runi. Ki ka ma peko madit tye iye ma weko obedo gang acoli tye ka to-ni pien rwodi ma gin omyero gubak doggi wek tipo gukony dano, rwodi peke dong acoli. Ka ma gubedo acoli tye ka cito iye, rac rac mo ma ka pe kiyubo ci anyim pa acoli peke. Amito apwo. Jo ma guriyo duru calo member parliament ma ogoyo duru otero wa i national parliament Honourable Gid Balolanya Rwot Lacwec ki tibu pa kwariwa okonyi dong wan macalo lub pa Oranga oduru wa ma mito tin ago tikit man atamo winyo duru ma oa ki ki kwaro pa Oranga bot prime minister kacel ki won kom me aol, gin ki won kom me kaka ka ma to otimme iye, ladit got pi oryem. Amito amit oduro ma gin gugoyo kit man, me acel ni, acholi macon ma yam gin gutelo tela ma gin gutelo tera ma gubedo gin dong tye paco calo mawa, wumorogi ni omyero wunen ni wucako wudugo cen, wudog cen ka peya wutime kit eno, wuribbe kacel ki lutela wek wajing cwiny lutela. Dong, macalo latin ma a ki i ker kwaro bota, an amito ni amed kor lok. ma Praim Minista me ker kwaro Puranga Godwin kacel ki won kom me Ahol ladit Alan Okello gin ki won kom me Kagalamu ladit Godfrey Oryem ni tore ene ni wan lupuranga wamito ni Ikel ripotte ka maleng ki wan luporanga. Lok ka ma amito katte kwede tye ka poko apoka kit man, en aye ni, wan wamito ni ladit lobo aye ladit lobo, en aye okatti ma iyikki bene, onongo wan wamito winyone ni statement ma a ki i president office. i nino me yik. Ngo muweko awaco kit man? Lubota, wan pe walego gameneni alega. Gameneni ene ni lubota en aye omiyo bongo lwedo me donyo i lobo Acholi. Yoweri, in ingeyo maber, in ingeyo ni won latinni ene-ni okwa moi i kare ma in itye ka Kubbe me laro lobo Uganda i kare ka min wun latin lukwa moi en aye ki oro owoto kedi ki bac me kilip oranga ka ma in onongo oboko lwedo ki iye pien teleni ocake ki puranga dong Tore ene ni, Ladit lobo, man pe tye to me acel keken ma mony neko dano ci lokke ling. Mony neko dano ci lokke ling, ento man wan Luburaga, wan aye ilamo dogwa bot olalteng ni, Ladit Yoweri, in ma tipowa okonyi, omyero inenne ni in ikatti woko ka koko lato ki dok bene,

Pud tye kero mo pe ma latingi myero gutelwa ki gang. Okwa moi Ben en latin ma dong konyo en ki min ode ki lityen mukene. En aye latin ma otore ene ni. Okwa moi miti bedo retiring gamenni mo ma obino ka konyo okwa moi calo ngat ma oti matek. gin ki ladit lobo peke. Oweko ka wunen kobedi i cawa-ni, okwa mo tye ka yiko latin i dye tam, pien kerone i kare ma dano dok gang me yubo gang peke. Man nyuto gin ango? Nyuto ni ada, dano ma kite eni-ni ma nyinge Winnie-ni obedo i struggle. ki ladit lobo nyuto ni nongo ginnu mogo tye tye. Dong ladit lobo, ladit General Yoweri Museveni, wan wangeyo ni lok ki diro ducu in iwaco ni in imaro wan Luporanga. Ka in imaro wan Luporanga, wan omyero ni in ikatti ki tyen lok me tore ene-ni. Tyen lok me tore ene-ni ka pe in lok ki peo ikato kany maleng, in ikatti macalo won latin. Kobedi wano i nini ni tore enini ngat mo bukumu peke, pien genwa tye i kom in ladit lobo, ni in icung yang ki babiwa, gang pe romo to ma in i won lobo. Wamito winyo ripot ma a ki buti, wabitero yitwa diki ki yik, wamito winyo ni. Ladit lobo tye ka kubo ki oto. Wamito winyo ni ladit lobo ocwalo cikiriti ma mege me kweto kit ma dokta ocoro to kwede. Pien ada, acoli mo kobedo icare ma i katti me kweto tyen tore. Ka in ladit lobo ipeke cikiriti-ni, mo ma obitimo lok mo, kwed mo ma tye atir peke. Atamo ni man pi tyen me acel ma jo ma ladit lobo okonyogi ki i awere, gitye ka yikogi i tam. Ladit lobo in ingeyo okelo agwaka, okelo agwaka ki yiko kwene? Okelo agwaka ki yiko i pece kake, pien okelo agwaka ki i tam kany. Man okelo agwaka. In ingeyo ni gin jo ma gubedo ka telo wii en okelo agwaka, okwoyo alinu ki en latin en munyuto wu yo ni lyel okelo agwaka bene tye kany. Ee, ci acoli atamo ni wun ma wutye i gamenne ka wunen. Lok bam dit ma romo medo kero ki komwu, ma romo medo gen duku gen i acoli ni wun lutela wutye. Wunu kati eh watye ki minister eh ot ma wun minister ma wungeyo ni en myero wumino ko te yito ni president Museveni tye ka tuku idege me bino eh eh eh ka koko Doctor Ocora ka ah ah ah wuni weng wucak ringe eh acoli. Tela pe gitelo kit enno. Wun ma Kaka oketo gen i komwu, ka lok otimme kit enini, wun aye wunyuto tekcwiny ki litino. Dong wan luporanga, gin ma wan wamito en aye wamito winyo lok ki bot ladit lobo, pien ladit lobo tore enini otimme i ot ma okonyo en.

me niango tyen to, wan wugoyo cim ki latek ni ngo ma otimme. Lok ma latek owaco ki wan pat ki lok ma en owaco i redio. Lok ma en owaco ki wan ni i kare ma to otimme, en onongo ipe amol, en itye ibedo ka lok i mega i giko lok wa cawa abic i buto i taun. Dong lok ma en iloko. I redio, i lok me to ma okatti-ni, en i loko macalo macalo rdc, Chairman me Security. Lok ki enoni, Security aye omiyo ripotte ki bote, ci en imiyo lok ki enoni ma dano tye ka lok i kome-ni, imiye macalo won kom me Security. Muru lok ma latek, wan wa wagoyo cim pien latek latin pota. Dong wan omito ni kweddi enoni. Ladit lobo, in ikel timmi ki kom aye kweri. An ma atye alok atye ki gen ni ka in ikatti ki intelligent ma migi ma pe itiyo ki jang gamente ma gin lukwed, pien wan wangeyo ni jang gamente ma kwero kwed tye issue, tye issue, tye CMI, ento in itye ki jongoni ki komi ma gikwero kwed gimini. An ma atye ka lokki, ladit marwa Francis Omoro, wun wungeyo ni yam nrm oketo lok i koma, lilito cora guketo lok i koma ni an aneko won kom pa Movement. I kare ma kimako i tyena cwalo liweng, ngat mukonya en aye ladit lobo Yoweri. Kare ma ongom ocito bot, onongo pe otye odimme cito bot ladit lobo. Ladit lobo okwedo kwed i koma, oweko pe kimaka. Dong an agoyo duru kena kun atye ki gen ni Ladit lobo, in latinwa, kwedde wamito ni kwedde oa ki boti. Atamo wun lukumu, wan lupora wabiye ni latinwa aditi kiketo i ngom, pien kokowa tye bot ladit lobo ni en obi cung kedwa. Ka nongo pe kit eno, onongo wan lupora pe wabiye latinwa kibiketo i ngom diki. Wabiketo latinwa i ngom pien wangeyo ni won lobo o i cung me kelo lubal ka maleng jokjok ma malo.